Rejep aýynyň ilkinji juma gijesinde belli wagtda on iki rekat namaz okasa, onuň hemme günäleri bagyşlanar diýip hadys barmy? Hadys bar, emma toslanan, oýlap tapylan ýalan hadys. Ynha beýle diýen alymlar. Şeýhulyslam Ibni Teýmiýýe rahimehullah şeýle diýýär, Hadys alymlarynyň bir agyzdan ylalaşmagy bilen ragaib baradaky Hadyslaryň hemmesi ýalan, toslanandyr. Ymam Newewi şeýle diýýär, Ragaýyp namazy oýlap tapany, ony düzeni Allah kessin, çünki ol ýazgarylýan bidgatdyr. Ibn Abidin atly alym şeýle diýýär, Şunluk bilen, Rejep aýynyň ilkinji jumgasynda okalýan ragaýyp namazy üçin üýşmekligiň haramdygy we onuň bidgatdygy mälim bolýar. Alymlaryň beýle derejede buragaýyp namazyny ýazgarmagynyň sebäbi olar aňrybaş derejede şu hadyslara düşünipdirler. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýýär, Kim şu dinimizde bolmadyk zady oňa goşsa, ol gaýtarylar, kabul edilmez. Ýene aýtýar, Kim biziň emrimiz, ýagny dinimizde bolmadyk amaly etse, etse, ol gaýtarylar, kabul edilmez. Ýene aýtýar, Bidgatlardan ägä boluň, sebäbi ähli bidgat azaşmadyr we ähli azaşma-da oda elter. Ýene aýtýar, Işleriň iň şerlisi dinde täze düzülen işlerdir. Ähli bidgat bolsa azaşmadyr. Aslynda, Ragaýyp diýip namazy dört ýüz kyrk sekizinji hijri ýylynda ilkinji gezek okap başlaýarlar. Ondan öň hiç kim ol hakynda bilenok ekeni. Al-Layys ibn Abdyssalam bu namazyň bidgatdygyny şeýle düşündiripdir. Bu namazyň bidgatdygyny şu zatlar aňlatýar. Sahabalardan, täbeýinlerden, täbeýi täbeýinlerden we olardan başga şerigat barada kitap ýazan din alymlarynyň birisindenem bu namazy agzanlygy ýa kitabynda bellänligi ýa oturyşlyklarda gürrüňini edendigi hakynda hiç hili habar berilmedi. Ýogsa olar adamlara parzlary, sünnetleri öwretmäge gaty jan ederdiler. Bu ragaýyp namaz sünnet bolup, olaryň mundan habary bolmazlygy adat boýunça mümkin däldir. Ýogsa olar diniň görnükli adamlary, möminleriň göreldeleridir. Halal, haram, parzlardan we sünnetlerden ybarat bolan hökümleriň hemmesinde olar dolanylýandyr. Şuňa dogry düşünmeli. Ybadat amallaryny edil dinimiziň buýruşy ýaly etmelidiris. Meselem, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem juma güni agyz beklän maşgalasyna, Juweýriýe enemize agzyny açmaklygy buýurýar. Sebäbi diňe juma güni nefil roza tutmak bolanok. Şol sebäpli Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem oňa agzyňy aç diýip buýurýar. Köp namaz okasyň gelýärmi? Okaber, parzlardan daşary nefil namazlary, Köp agyz bekläsiň gelýärmi? Bekläber birinji, dörünji günler ýa her aýyň ortasynda üç gün. Köp zikir edesiň gelýärmi? Baş üstüne hiç kim gadagan edenok. Köp sadaka beresiň gelýärmi? Beriber. Garyp basar kän. Ýöne, özüňden dinde ýok zat tapma. Rejep aýynda şul işleri etseň, has köp sogaply diýme. Sebäbi has köp sogaby berýän Allah Taala. Eger seniň anyk deliliň bolmasa, Allahyň adyna ýalan sözledigiň bolýar. Bu hem gaty uly günä. Ybadatlary etseň ediber, ýöne Rejep aýynda aýratynlyk bar diýip ynanç etme. Çünki bu barada hiç hili dürs delil gelmedi. Bundan daşary aýtsak, ragaib namazy şu tarapdan dinimize ters gelýär. Ragaýyp namazy juma gijesinde okalýar. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bolsa, Juma gijesini aýratynlamaň diýip şeýle buýurdy. Beýleki gijelerden juma gijesini namaza durmak bilen aýratyn etmäň. Edil ragaýyp namazy ýaly Rejep aýynda başga bidgatlar hem edilýär. Olardan ägä boluň. Ýigrimi ýedinji güni Isra we Mi'raç gijesini bellemek. Ol günde Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Aksa mesjidine gidip, Usmana galan gijesi saýýarlar. Emma buňa hiç hili delil ýokdur. Ol günde Isra we Mi'raç sebäpli ýygnanyşmak, bidgat. Rejep aýynyň ortasynda Dawudyň enesiniň namazy hem bidgat. Rejep aýynda has sogaply diýip, ölüleriň ruhuna sadaka bermek hem bidgatdyr. Umumy, sadaka bermek ölüleň ruhuna rugsat, dogry düşüniň. Ýöne Rejep aýynda has sogaply diýmeklik ine şul bidgat. Rejep aýyna mahsus edip okalýan dogalar hem bidgatdyr. Rejep aýyna mahsus edip gabrystana gitmek hem bidgat. Gabrystana gitmek aslynda rugsat. Dinimiz oňa rugsat berýär. Şertleri bilen we düzgünleri bilen. Emma Rejep aýynda gitseň has sogaply diýmek ine ha şul bidgat. Şonuň üçin musulman doganlar, bidgatlardan ägä bolalyň. Kurana, sünnete we sahabalaryň ýoluna eýereliň. Serediň, Sufýan es-Sawri rahimehullah şeýle diýýär, Iblise günäden bidgat has söýgülidir. Çünki günäden toba edilýär. Emma bidgatdan toba edilmeýär. Sebäbi bidgaty sogaply iş hasaplaýar. Günäň gowy däldigi belli zat. Şonuň üçin adam ondan toba edip bilýär. Emma bidgat edýän ony sogap iş hasap edýäni üçin ondan toba etmeýär. Şol sebäpli alym şeýle diýýär, Serediň Ibn Mes'ud razyýallahu anh bidgat baradaky aýdan zatlar, Ybadatda tygşytlylyk bidgatda gaýrat etmekden haýyrlydyr. Sünnete, sahabalara eýeriň, hiç zat oýlap tapmaň, bidat çykarmaň. Eger bidat görseňiz, ilkinji buýrugy tutmak size düşer. Huzaýfa ibn Ýaman radiyallahu anh şeýle diýýär, Allahyň Resulynyň sallallahu aleýhi we sellem sahabalarynyň etmedik ybadatyny sizem etmäň. Çünki ilkinji, ýagny sahabalar, soňka, ýagny sahabalardan başgalara hiç bir söz goýan däldir. Ýagny öz ýanyňdan bir zat aýtmaga zat goýan däl. Şonuň üçin Allahdan gorkuň, eý Kary Magşary, sizden öňküleriň ýoluny tutuň. Beýik Allah bize haky görkezip oňa eýermegi nesip etsin we bidgaty tanadyp ondan daşlaşdyrsyn.